Үтүө күнүнэн! Аа, запись холбонно, онон аа, көрсүһүүбүтүн саҕалыыбыт. Бу субуотатааҕы көрсүһүүбүт э, уопсайынан аа, традиция быһыытынан оттон олоххо аа, Киирдэ дии, онон буоллаҕына биһи өйдүөх тустаахпыт, хас субуота аайы күнүс үс чаастан бу маннык аа быһа тахсыылар буолаллар диэн уонна бу кэнники биһиги эм продукцияларбыт именно чуолаан э, биир теманы таламмыт маннык кэпсиир-ипсиир буолан турабыт дии. Аһа, э, билбэт дьоҥҥо бэйэбин билиһиннэриим. Мин Туяра Жиркова диэммин. Уус Алдантан, Уус Алдан улууһуттан Тан Бэйдиҥэ диэн дэриэбинэттэн хаҥарабын. Бу Академия успех вместе диэн аа системаҕа аа амбассадор буолбутум бэһис сылы толору буолла. Аа уонна буллаҕына оттон аа хамаанда халыҥаан, элбээн иһэрбит наһаа үөрдэр. Аа үлэбитин-хамнаспытын төһө кыалларынан бу маннык, э, араас ньыманан онлайн буоллун, бу тыыннаах көрсүһүүлэргэ да буоллун, араас соцсеттэр да нөҥүө, мессенджердар нөҥүө үлэбитин-хамнаспытын маннык кэпсиибит, тарҕатабыт уонна бородууксуйаларбытын утта саамай билиһиннэрэр буоллахпыт диэн. Онон буллаҕыныттан үгүһү эппэккэ эрэ бүгүн биһиги именно Доковитин радиопротектор диэн продукциябыт туһунан кэпсиэхтээхпит, билиһиннэриэхтээхпит. Бу Доковитин радиопротектор диэн. Бу уотсунан биһиги продукцияларбыт сибирскэй технология бу бары линиятыгар барытыгар, бары продукцияларга барытыгар Дегидрокилцитин диэн тиит-мат силиһиттэн ылыллар састаап баар. Дегидрокилцитин буоллаҕына арааһа элбэх буолар эбит, били степень очистки диэнинэн. Онтон биһиэнэ буоллаҕына бу сибирские технологии именно бу биһиги тарҕатар продукциябыт туох диэн Саамай үрдүк бырыһыаннаах диэн тоҕуһан алта, тоҕуһан аҕыс диэн эһээт. Уонна бу дигидигибисситиин туһунан онтон холобура интернекка көрдөххө туһата туох даҕаны олох наһаа элбэх. Бу манна бу дигидигибисситииҥҥэ Нобелевскай премия лауреаттара холобура баалларда. Нонна Ивановна Тюкавкина диэн бу именно Иркутскайга институкка бу эмиэ дигидригибисситиин туһунан үөрэппит үлэтэ элбэх, научнай статья бөҕөтө баар, аҕыс сүүстэн тахха статья баар дииллэр уонна биһиги препараттарбыт барыта одобрено Минздравом России уонна Институт онкологии Блохина, Институт микрохирургии глаза Федорова, Институт хирургии Вишневского диэҥҥэ туохтан клиническэй испытаниена ааспыттар ХЭП уонна ону таһынан биһиги Иркутскайга бу Саҥа дьыл иннинэ үрбэкки сыл декабрь ыйга быраһадьыыппыт международнай таһымнаах тренингэ онно бу именно клиническэй испытаниены оҥорбут Онно үлэлэспит Лена Александровна, аа фамилиятын умнум, аа кини лиэксийэтин эмиэ тыыннаах истэн турабыт диэн. Онон буоллаҕына, м, биһиги препараттарбыт, аа чахчы бу, эм, туох баар, э, сертификатка олоҕуран, лиссиэнсийэҕэ олоҕуран, аа киһи холобура оннооҕор били быраастар, аа туохтарыгар, аа рекомендациялыахтарын сөп диэн. Сөп, аптекаҕа атыыланыан сөп диэн. Оттон аптекаҕа тоҕо атыыламматый диэн боппуруос, оннуттан биһиги аптеканы интернет нөҥүө үлэлэтэр дьон буоллахпыт дии фито аптека диэн сөп онон буоллаҕына чэ бу дигидроклеветситин туһунан Анатолий Игнатьевич Чомчоев диэн оттон бары билэр аан дойду бартаһыаналыыр учуонайбыт ыстатыйата баар ону биһиги оттон бу гидрогиверситетинэн туттааччылар социальнай сеттарга онно-манна тарҕатан тураллар, ону кини оттон быһаччы эттэххэ, Бутик мас силиһин утаҕа м таксиполин диэн атын ааты иһэр. Били сахалар остуоруйаларыгар кэпсэнэр өлбөт мэҥиэ уута быһыылаах диэн этэр кини. Ону оттон манна кэпсиирэ элбэх. Кини буоллаҕына м бу маны сахалар төрүт ас быһыытынан уруккуттан тутталлар этэ диэн, билэллэр этэ диэн, уонна буоллаҕына киниэхэ Аҕата оҕонньор хиэтэр эбит. Аһа уонна бу саамай били суолталаах ыр битэмиин буолан кислород босхо радикалларын суох оҥорор. Онон аскорбиновая кислота бары оруолун толорор биофлавоноид. Дыковитин киһи этэ-сиинэ араас ыарыыларга утарсарын, вирустар киирэллэрин бобор кыахтаах. Аһаа, бу манна учуонайдар үлэлэрин кини кэпсиир. Аһаа, уонна м, бу маны бу Дигидра Киберсетины уопсайынан наһаа маннык э, билитуохтук уһун үйэлэниэх уһун үйэлэнэр баҕалаах э, дьоннор, этэрдэригэр түһүөн баҕалаах дьоннор, кырдьыахтарын баҕарбат дьоннор, э, аан дойду ааттаахтара баайда- баайдар бу Дигидра Киберсетины эккирэтиһэллэр диэн кини этэрһэп. Вот, онон буоллаҕына бу декабитин ырбыт бу именно бу састаабыгар дигидрокипстин бар. Дигидрокипстин олох хэп. Састааба оннук, основной састааба оннук уонна киниэхэ эбии микрокристаллическая целлюлоза диэн бар. Ол буоллаҕына целлюлоза диэн туох ас промышленноһыгар уопсайынан тутталлар эбит уонна буоллаҕына ээ туохха эмиэ тутталлар эбит киһи маннык аа биһи оһоҕоспут иһин кибискирдээх буоллаҕа ити холобура да таксины яды ол ону аа ыраастыырга тутталлар эбит аа метод поху похудения эмиэ тутталлар эбит холобура аа боростуойдук чэ сахалыы аа махалы толкуйдаан көрдөхпүнэ холобура маннык иһирдьэ киирэн ууга үл ууга үллэр, уонна кини туох да химическэй ин-хастааба суох, туох даҕаны холобура аа киһиэхэ кутталы оҥорбот, оҥорбокко эрэ аа бу дьааттарбытын, аа токсиннарбытын олох маннык оборон ылар аа туохтаах эбит аа свойстволаах эбит микрокристаллическая целлюлоза диэн эһэр аа микрокристаллическая целлюлоза бэйэтэ туспа эмиэ олох аа туох аа Атыыланар эбит, а так былааны бу биһиэхэ тэбис тэҥҥэ бу манна аа, туохха гидрогипситины кытта буккуллан бу састааппытыгар баар. Аһа, биһиэхэ буллаҕына бу маннык э, туохтаахпыт, э, брошюркалаахпыт, манна дьэ бу биирдиилээн продукцияларбыт туохха көмөлөһөллөрүн манна наһаа сүдү барта ыйылла сылдьар. Ону хайдах баарынан ааҕан биэрэрбин көҥүллээн сэп. Сөп.

Аһа. Бу маннык Лыковикин радиопротекторы уоссанан киһи барыта иһэн туттуон наада м, диэн этэллэр. Биһиэхэ холобура а, кандидат медицинских наук, м, хирург, акушер-гинеколог диэн а, Аэлита Мустафаева кини буоллаҕына бу туох баар били м, химическэй аа коловрахимияны кытта үлэ үлэлиир дьоннорго ити аа салон красоты да буоллун парикмахер игин аа ити малярдар игин диэн курдук да оттон биһиги холобура иһин биир аа особенно куоракка олорор дьоннордо олох дьаатынан гааһынан тыына сылдьар буоллахпыт дии уонна буоллаҕына аа бу гаджеттар компьютер оннук маннык ити телевизор оннук маннык ити ми аа ким диэн этэй били микроволновкабыт оннугунаан игин туттар киһи барыта туттар буоллаҕа дии туттар буоллаххытына ол аата булаҕын бу манныктары ылаҥҥыт ылан ыраастаныҥ диэн да уонна били химия химияны ылааччылар лучевой били абааһы куһаҕан ыарыыбытыгар туттааччылар иһин обязательно лохпу манныгы диэн ылан ыраастаныҥ диэн кылгастык эттэххэ оттон итинник биһи холобура бэйэбит хайдах били быраас иһин буолбатах буллахпыт дии ол иһин буллаҕына именна бу маннык бэйэлэрэ кэпсииллэригэр уонна бу маннык туохтарыгар олоҕураммыт этэ эбитэ онтон радиопротектарга результаттар бааллар биһиэхэ ону билигин дьэ дьоннор дьоммут үллэстиэхтэрэ радиопротекторга именна тугу туһанан олороллорун ким таатта Тан Халгаева Ларисаҕа тыл биэриэхпин баҕарабын. Мгм. Аа, Ытык Күөлтэн. А, манна даҕатан эттэхэ холбонуор диэри этиим эрэ а, Ытык Күөлгэ а, бу биһиги академиябыт а, саҥа проекпыт Success Together проекпыт а, туоҕа буолаары турар. Презентацията буолаары турар. Аһа, онон ол туһунан эмиэ этэн аһараар дии Лариса. Дэрэ? Дорооболорун, бу туоҕум видеом сатаан холбоммото туоҕум интернетим мөлтөх оҕус аха Лариса Халгаева диэммин Тааттаттан биэс оҕолоохпун пенсионербын бу академияҕа кэлбитим уже номнуо үһүс сылыгар баран эрэр эбит доруобуйабытынан кэлбиппит уонна оттон бу клеточнай питанияны аһааммыт доруобуйабытын тупсарынан бу саҥа success together продукцияларбытыгар олох билигин улахан результаттар эмиэ оттон кинилэри өһөбүлээн кини тоҕо биир күн ааспат буолла диэн этэбин аха онно оттон ити Утуйаары эппитин курдук саҥа продукциябытыгар презентация оҥоруохпут кэлэр нэдиэлэҕэ. Ахсыс-тохсус онус чыылаларга диэммин, оннуттан нэдиэлэ саҕаланыыта анонс таһаарыаҕым. Оннуттан ити дегустациялаах саҥа продукцияларбытыгар үс амтаннаах саҥа продукциябытыгар дегустациялаах буолуоҕа. Аны ааспыт сырыыгыттан истээччи көрөөччү наһаа аҕыйаҕа оһуохата онон бу даһырыыгаттан ыҥырдахпытына кэлэллэрин диэн эрэнэбит Онтон ити радиопротекторга буоллаҕына былырыын эмиэ Иркутскайга бара сылдьаммыт аан бастаан туохха кэлбит продукциялартан бастакынан кини илиибитигэр түбэспитэ онно кедровитин уонна радиопротектор онно Саамай дьиктитэ диэн онно ылаат даҕаны олох били туохха сразу гостиницаҕа олороммут эрэ киэбитинэн киирэн барбыппыт уонна оттон бу биллэр аан дойдуну аймаабыт ыарыыга ыалдьыбыт буоламмыт буолуо дуу, ыраастаныы хаамыы күүскэ барбыта паапабытыгар, аҕабытыгар буллаҕа дии, ону били Иркутскайга тиийэн бараммын олох ыарытыннара аҕалбыт эбиппин диэммин куттаныахпар диэри улаханнык ыраастаммыта. Ону хаамай онно результатора диэн протектортан онно ылбыппыт диэммин этэбин ити. Онно оттон туоҕунан диэн ол оннук ыраастанан баран муннунаан айаҕынан олох ириҥэлээх хаан дирби барар курдук барар этэ. Оттон хөтөлүннэҕин аайы ытырдыннаҕым били сморкасига гыннаҕын аайы оннук били ириҥэ хаан боҕототахха эрэ ити ону бу манна Иркутскайга олох өлөрө аҕалбыппын диэхпэр да куттаммыттааҕым онтукам ыраастаныы барбыт эбит ону кэнники буллаҕына били туохха балыыһаҕа кэлэн баран снимокка түспүтэ ону муннутугар олох улахан гайморит эти синусит гайморит Оннута баар онно ыраастанан уже били гайморовай пазухаҕа барыта ып-ыраас диэннэр снимокка хайаабыттар ол оннугар били кытаран оннута эрэ иһэрдэр диэн бу уже ааспыт диэннэр снимокка түспүт үөрэннэ диэбиттэрэ ол аата оттон иһиттэн даҕаны тыҥатыттан даҕаны ол били гайморовай пазухаттан даҕаны ыраастанан таххыбыт эбит дии санаабыппыт. Онно туохха да оннук буолбатаҕа оттон оннук ону били ол радиопротектор ыраастаан таһаарбыт диэнэбин оннуттан иннинэ ол ол иннинэ химия бөҕөтүн ылбыта ол иһин ити доруобуйатынан онон ити радиопротектор ылбыппытыгар ити туоҕу очищение диэҥҥэ олох үөрүөн ыламмыт истэхпит дии ити химическэй туохтарый диэн оннуктан көрөрдөхпүтүттэн бары антибиотигынан иһин биир улаатабыт ол да ыраастанан таххыбыта буолуо дии саныыбын онон ити радиопротекторга уонна кедровитин ол бастакы туох этэ ону радиопротектор уонна кедровитин күүскэ үлэлээннэр онтон билигин буоллаҕына Биир эрэ продукция диэн буолбата, биир продукцияны эрэ буолбатах продукция баарын тухары барытын аҕыс продукция баарын тухары барытын иһэбит, барытын хайыыбыт оннуттан. Наһаа элбэх буолбатах дуо, элбэҕи иһиэҥҥит итини туох эрэ буоларгыт буолуо, ин диэн группаҕа суруйалларын курдук буолбатах. Аһылык курдук өйдүүбүт, оннуттан академияҕа киирэн иһиттэххэ, киһи Били бу барыта туох да киһиэхэ буортуну оҥорбот, барыта клеточнай питание, барыта биир-биир уоргаҥҥар, биир-биир туоххар барытыгар бу көмөлөһөр диэни өйгө-санааҕар имбир иҥэринэр гына кэпсииллэр. Онтон итинник боппуруостарга холобура элбэҕи сииртэн киһи буорту буолбат дуо, киһи наһаа элбэҕи иһииртэн туохтаабат дуо диэҥҥэ итинник эппиэттиибин. Барыгытын оттон бу Success Together туохха корпорациябытыгар кыттыһын, академияны истин, тренингнэри истин, ити утуйаары кэпсиир быраастарын результат туохтарын барытын. Итиннэ араас уһун кэмҥэ үлэлээбит быраастар да кэпсииллэр, академиктар да бааллар. Олор кэпсээннэрин барытын киирэҥҥит, истиҥҥит бэйэҕитигэр ылынан Бу биһи продукцияларбытын туттун, фитотерапия, фитоаптека диэн билигин саамай сайдыаҕа диэннэр этэллэр диэт дуо, оннук буолар буоллаҕа дии ону. Ол иһин барыгытын ыҥырабын, оннуттан итинник биһиэхэ итинник результат радиопротекторга. Лариса, аһыҥ. Аһаҥҥыскы нэдиэлэҕэ. Аха. А, эһиэхэ мутукча туһунан а, эмиэ бэйэҕэ туспа информациялаах иһитии бу иннинэ холобур. Ааһа, Ол туһунан ааһа. кыратык даҕаһын. Аһа, онуттан бу Таатта олорооччулар бары билэллэрэ буолуо, манна биһиэхэ Бүөтүр диэн, Петр Павлов диэн эмчит кэлэн олоро сылдьыбыта, оттон эмиэ бэйэтэ айылҕаттан айдарыылаах киһи, ону түргэн баайытык эдэр ба сааһыгар суох буолан хаалла, оттон эмиэ ити тый девяносто восемь диэн кэтэһэр туохпут баара эбитэ буоллар билигин элбэх киһи быыһын ол кэмҥэ баара эбитэ буоллар диэбит курдук онуттан түргэн баайыта кытта итинник айылҕаттан айдарыылаах киһи кэлэн баран бэйэтэ суох буолан хаалда аны кини буоллаҕына туох диэн этэр этэ бу мутукча диэн киһи хаанын ыраастыырга хаамай туох олох өлбөт мэҥэ уута диэн бу диэн Оннуттан элбэх киһини быыһаабыта даҕаны, кэпсээн итинэн хайаабыта даҕаны, мутукчу уутун хайаан да иһэ сылдьан онон киһи хаана ис уоргана барыта ырааста ыраастанар диэн. Онтон бу мутукчабыт бу success togetherбытыгар син биир эргийэн кэллэ диэммит, оннуттан э, бу мутукчаны кыра оҕолортон хаҕалаан бэйэбитигэр тиийэ иһэ иһэбит, оттон сылын аайы хомуйабыт. Ону ый туолан турар кэмигэр һаас саҕаланыыта мутукча олох һибиэһи иэрдэҕинэ ыраастаа эй хатараҥҥыт муннук иһэ сылдьын бу дьэ хаамай-хаамай киһиэхэ туһалыыр бу өлбөт мөҥү уута бу баар диэни этэр этэ. Онуотту биһи хомуйа атаҕас диэтэҕинэ кыыра кыыһырабыт тахсан хомуйаммыт иһин иһэр этибит оннуттан дабылыанньа түһэрэр бу очищение кырдьык барар этэ киһи дабылыанньата түһэр онно туох баарга барытыгар туох баар организмҥа барытыгар ас буһарар организмҥа барытыгар туһалыыр диэн хайыыр этэ оттон кырдьык билигин этэллэринэ ити ас буһарар органнарын очоҕоһун, кутталын үчүгэй буллаҕына киһи иммунитета күүстээх буолар диэн этиллэр эбитэ. Билигин ити дьэ бу академияҕа киирэн дьиннээҕин истэн быраастар ити тренингнартан быраастар кэпсииллэриттэн дьэ итэҕэйэн били очоҕос үлэтэ диэн хаамай иммунитет диэн баарын дьэ биллибит Сеп, Ларисаҕа махтанабыт. Ларисалаах оттон бэйэлэрэ өрдөөх улахан результаттаахтар. Бу академияҕа кэлэннэр холобура историяларын кэпсээтэх олох киһи чааһы чааһынан кэпсиир дьонноро. Вот күөллэр, Таатталар кинилэри кытта билсиэххитин сөп. Салгыы Холобур академияҕа бу именно продукцияларга наһаа үчүгэй консультациялыыр Холобура Лариса бэйэтэ. Онон оннуттан Тааттаҕа тиийбиччэ үргүлдьү Агафья Федосееваҕа тыл биэриэхпин баҕарабын эмиэ аты күөлтэн холбонор Агафья бааргын дии Баарбы наһаа Видеон холбонор дуу холбонуу интернеккэ холбонном сайдар аха көһүннүк ээ дьэ кэллэ дьэ аха үтүө күн буолуохтун күндү саха сирин да ыһылыктаахтара академия мин академия диэҥҥэ кэлбитим икки икки аҥаар сыл курдук буолла. Икки тыһыынча сүүрбэ биир сылга саас кулун тутар ыйга бастакыбын туппутум. Эмиэ бу интернет аныгы олох тугунан ирдэбилинэн интернет диэнтэн Инстаграм диэнтэн туйаараны көрөммүн, до и после хаартыскатын көрөммүн, мин ону хайааммын эмиэ доруобуйабынан кэлбитим Арай көрдөхпүнэ тыл хаартыска наһаа үчүгэй этэ олох тупсарыллыбыт. Уларыйбыт хаартысканы көрөн бараммын наһаа ымсыырбытым. Туох айылааҕы бу сиэн кини маннык буоллай диэммин, хайааммын Туйараҕа э, тугун буламмын э, эм, ватсаптаабытым. Ити тугу сиэҥҥин итинник буоллун миэхэ баһаалыста ыытара диэммин. Онтон хайааммын ити кини миэхэ Туйа кими бастаан бэйэтэ тылаабыта, бэйэтиттэн ылбытым, онтон Гуляна. Мин дэриэбинэҕэ баарбын, мин эдьиийбиттэн Гуляны билистиэн. Гулялыын көрсөммүн Гуля, Гуля, Гуля мин менеджерим буолбута. Оннук саҕалаабытым. Онтон булана бу э, радиопротекторы радиопротекторы э, туохха бастаан били э, Иркутскайга туохха трениҥҥэ баралларыгар Ларисалаах Халхаевтар баралларыгар мин тугун ссылкатын киирэн көрөн бараммын бу радиопротектор барытыгар барытыгар туһалаах эбит дуу диэммин ссылкатынан киирэн арыйан көрөн бараммын радиопротектор акастаабыттым үс хааны мин манна көрдөхпүнэ оҕобор бүөрүгэр эмиэ наада эбит уонна бэйэбэр эмиэ туохпар синуситка гайморитка туһалаах эбит диэн ааҕан көрөн бараммын туохха барытыгар туһалаах эбит диэммин бу продукцияны акастаабытым кэлбиттэригэр хайдара ити саҥа дьыл иннинэ декабрь ый этэ Ону мин былааннам маҕаһыыҥҥа олохтон үлэлии турар этим. Тоҕо истимнэ маҕаһыыҥҥа үлэлии тураммын тымныйан хаалбытым. Ровно кэлээттэрин кытта ити академияны истэр буоламмын онно этэллэринэн ыалдьа сытар кэмҥэр күҥҥэ иккитэ иккилиини үстэ истиэбиттэригэр мин дьэ иһэн саҕалаатым. Истим, иһэн сотору буолан баран арай э, ириҥэ бөҕө кэлэр буолла. Ол иннинэ мин э, эдэр эрдэхпиттэн эчэкэй мэритинэн эрэйдэнэбин, үлэлии сылдьаммын игит. Аа, эмиэ туохха э, типография диэн үлэлээбитим, мин онно үлэлии тураммын эмиэ тымныы баай условия үлэлээбитим. Ол ол сылдьаммын дөбүгэ дьон хааламмын эмиэ э, наар э, бараммын тестэрэр этим. Наар төбөм ыалдьар, кыратык төҥкөйдөхпүнэ бэрээ эмэ сулустар көтөллөр, э ыксааммын олох аны тахсыбат, хайдах да гыннах аны тахсыбат. Бэрээ эмэ манан ыбыс ыарахан буолан баран ыалдьар барыта уонна ону кыйдьар. Төбөм да быхайа бараары гынар. Ыксааммын бараммын ы бырааспын көрдөөн була-булабын уочараттыы турар киһини э сиэтэн аҕала-аҕалабын, баһаалыста түргэнник тэһэ хос мин ыксыыбын диэн. Э оннук гынаммын хаһан эрэ ааҕан көрүмэ буоту уонта таххата тэстэрбит оннук наһарайданар этим онто кэнники маннык туохтаппытын иннэлэппитим мигиннэппитим онно арый буолбута гынан баран күн биир туох эбит ачаага баар буоллаҕына кымныйдыҥ даҕаны онтукан иһин бир биллэрэр эбит кэнникине кэмминэн бэрэме бу манык тииһим онно миэтбит уохтар миин барта гыадьар буолбуттара ол ата итинде ол тииһим ыадьар буоллаҕына оннулара ыалдьар буола ыалдьар буоллахтарына э, ол ата мин гайморитл көппүт көбөн эрэр диэн уже тохтубун билэбин ол онно дьэ үчээдик таһарда миигин дьэ просто хынтаатахпына таххар эҕри кэҥрибинэ хайаан хаятахпына таххар ириҥэ бэрэ тахыста Тыы алдьархай соһуйдум мин. Онтон бэрэмэ чэпчээтим. Онтон билигин былаана туохум тымныйаары гыннахпына, хайаатахпына, мантакабын мин тохтообокко хакаастыыбын ол иһин. Уонна оҕобор иһэрдэмим билигин. Бүөрүгэр аны кэнни бу саас туттар буппутугар аналиһа э, хата этэҥҥэ этэ. Ол иннинэ аналиһа наар хааннаах, э, былырыын э, балыһаҕа киирбитэ вообще тугун аналиһа бүөрүн аналиһа наһаа куһаҕан этэ ону бу маны булуохпуттан бу маны иһэттэһэ чомноҕобор эмиэ наһаа туһалаах диибин уонна була кини була туох диэн дии бу оҕолорго эмиэ иһэрдиэххэ наада постоянно тоҕо диэтэххинэ билигин кып-кыра оҕоттон аҕалтаан мин эмиэ кырачаан сиэннээхпин онтукам эмиэ наар төлүпүөнү тута сылдьар Мультига холбоон баран бу оонньуулары холбоомо суох. Бу былаан именно итин раз бу гаджеттарбыт ис увлечениеларыттан оҕолору эмиэ харыстыахха наада. Бу телевизор буоллун, ити туттар микроволновкабыт буоллун, бу төлөпүөннэрбит буоллуннар, ити игин раз духуопкабыт туохтара буоллун, онтон барытыттан харыстыыр. Уонна былана бу туох тыллаах диэй, тиит мас силиһиттэн оҥоһуллубут туохтар, киһи былаана иммунитетын даҕаны бөҕөргөтөр. Туох бар, наһаа элбэх туохха семьсот заболеваний, заболеваний диэн наар. Ол иһин маны олох ылаҥҥыт сиэн, наһаа туһалаах эбит. Мин аан бастаан маны боруобалаам, маны эрэ, именна маны эрэ боруобалаах буоламмын, ону олох күүскэ чувствуйдаабытым. Гаймарыптар миэхэ наһаа туһалаабыта. Туох эмит буолаары гынна тымныйдым даҕаны, атаҕым тоҥно да мин онтукум көбөөччү, онно сразу маны постоянно закастыы туругун иһин быстарбакка сакастыы сатыыр. Мин оннук бу именно бу продукцияҕа мин оннук туохтаахпын, результаттаахпын. Чолкай результаттаахпын дии. Олох чолкай результаттаахпын. Ол иһин эмиэ оннук кыһалҕалаах чоннор бу маны лансиэн уонна күн даайы сиэн туохха туохтан барытыттан харыстыыр. Аманнык аха. Онто булан ол тугу мутукчаны ме биһиги ме ол бөтүрге бөтүрге мене ме эмтенер этейм мен олох убайым табаарыһы этэ олох мутукча хагана олох тахсан үргээн диэн биһигини мен архайыр этэ он такка мут үргээммит мутукчаны мен диһеретибит немена мутукча тухата тухатын өссө төгүл бу академия биһиэхэ подтвердигынна Иннэ гынан биһиги мутукчаны убастыыбыт аҕай, тиит маспытын. Онно барыгытын сүбэлиибин, бу радиопро э туох сибирскай технологиялары туһаныҥ, радиопротектор наһаа туһалаах эбит. Оннук. Дьэ, Агафьяҕа махтаныахха иһин, кэпсээниҥ иһин наһаа үчүгэй. Аа, билигин буллаҕына м, Оттон бу Акафияны кытта эмиэ билсээччилэр, көрсөөччүлэр баар буоллаххытына хайаарын, билсээрин, көрсөөрүн аһаа чэ баатык эмиэ кэпсиир. Онно кини эмиэ аймахтарыгар эмиэ элбэх результаттар бааллар, радиопротекторга эрэ буолбатах. Аһаа онон оттон үсүө баатык эмиэ кэпсиэҕэ, ипсиэҕэ, билиһиннэриэҕэ диэн. Аны туран буоллаҕына, билигин дьэ Тааттаттан Үөһээ Бүлүүгэ айаннаан тиийэбит. Бу билигин интернет үйэтэ наһаа үчүгэйдиэ. киһи аан дойдуну батын кэрийэр дьиэбит курдук Үөһээ Бүлүүгэ Татьяна Никифороваҕа тылы биэрэбит. Баргыр? Баргыр. Үтүө күнүнэн диэххэ. Аха. Туох бу радиопротектор Туһунан этии буоллаҕына, мин куруук буолла бу продукцияны туох продукция бомба диэн ааттыыбын сөп туойахха туох баар итин ким эттэ дии туйаара аахта диэбэт да туох баар бу мэдиссиинэ хайысхатыгар барытыгар туһалыыр бу биир саамай эмиэ тутаах бородууксуйа буолар радиопротектор Сөп, онтон буолан туох мин буолна бу ити бородууксуйаны эти кыргыттар курдук эми Иркутскайга бара сылдьан аан бастаан көрсүбүтүм. Бу радиопротекторы туох ахсынньы ыйга икки тыһыынча сүүрбэ икки сыллаахха сөп уонна туох кедровитины ити икки бородууксуйаны Уонна Иркутскайга барар баран бараммын буоллаҕына туох кыратык эмиэ маны инньэҕирэн ылаары гынан баран оруобуна илиибитигэр ол били илиибитигэр тутаммыт ол бородууксуйабытын тиэммит отой эппиккэ дылы туох ныручейдик туох да кыһалҕата суох этэҥҥэ диэххэ илдьэн кэлбиппит туох улахан ноҕуруусканы тулуйан диэххэ той этэргит буоллаҕына күнү быһа үөрэх өссө сарсыардаҥ ити икки күнү быһа омуннаан эттэххэ икки күнү быһа отой үргүлдьү диэбит курдук дии сылдьан кэлбиппит сөп ол оннугу уйдарар диэбит курдук бу киһини оннук маннык поддержкалыыр үчүгэй өйүүр бу бородууксуйалар диэн сыаналыыбын Сөп уонна буоллаҕына туох диэ Агафья эмиэ эттэ диэбэт да ити гаймориппар хайаата диэн сөп. Мин буоллаҕына эмиэ улахан ыраастыныы барбытым ити продукцияны икки ый иһэммин сөп уонна ол ыраастыныы баран бараммын буоллаҕына туох маннык кыратык тыал ты тымныы өрүү отон тымныы күннэргэ күһүн оннооҕор да хайын даҕаны сөп эмиэ ити атахпын тоҥордохпуна тыалга үрдэрдэхпинэ эмиэ ити гайморитым бэргээн таххааччы постоянно сөп хаамыы улахан кыһалҕам буолааччы Үп уонна ынырык эпиккэ аны коварнай баҕайы ыарыы. Үп түбэҥ ыалдьар, отой маны күн күн устата дискомфорт, вообще киһи эрэйдэнэр. Bunu Прокуол бөҕөнү мин эмиэ ааспытым үһү. Дэлэҕэ буоллаҕына бу отой көнтүк олордохпуна бу муннугун тоһутуохтарыгар дылы прокуол тоһуттарыахпар дылы прокуоллаппытым үһү. Туоха гаймарыйппыт. Ааха. Ол иһин маннык отой көнтүк олордохпуна уонна токуох мунна диэххэ. Ну, били хайаарга гыннахтарына куруук утуйда атаам это маннык туох дииллэр криво диэннэр куруук этэллэр били тостуулаах буоллаҕа дии. Ааха. Ону уонна туох уонна буолла ол били маннык куруук мааскалаах ини дьааччыбын оннук тымныы күннэргэ. Өп. Ону буоллаҕына биирдэ туох ойуурга хаамыһартахпына туох э, хаастаах баай киһи бары утары кэлэн баран этэр тоон тоон бу эн тоҕо мааскалаах дьааны бу айылҕаҕа айылҕаҕа баҕас мааската да туох дьиэххин кимне көрсүбэккин батты ол манна эмиэ ол биир устара тиийэн кэлбитэ буолуо диэҥҥэ мааскалаах дьаҕым дуо диэн күлдэрбитэ нохоо холонтон буолбата холонтон куттанан буолбата мин бэйэм туспа кыһалҕалаах киһибин диэн быһааран биэрбит биэрдэҕим диэбэттэ eb оннук дьоннор сөҕөхтэрэ диэбит курдук ойуурга ол бile хаама барар барыне мааскалаах сылдьар буоллаҕым дии Аһа улуннук, онон буолаанытын биир улахан кыһалҕабын быһаарда диэххэ наада бу родопротектор кедровитинын уонна өссө иккиэннэрин ол икки ыйы маннык испитим. Э аһа уонна оттон бу ити туох э облученияны диэххэ радиацияҕа сылдьыбыт иин дьоннорго иин наһаа туһалаах уонна туох химияны ааспыт дьоннорго туһалаах эт холорум мин буолана бу туох ый анара өттүгэр холоро компьютерная томографияны ааспытым эп уонна уонна маммографияны ааспытым аҕайа хонуктааҕы тэриҥ диэн аастым эҥин ол иһин буолана бара арада протектормун отой тута сылдьабын иһэ сылдьабын Билигин өп итигирдик уонна оттон дигидроперситин диэн хастааптаах диэн бии бородууксуйа барыта олонно олоҕуран оҥоһуллубут диэн этэбит дии. Өп олонно буоллаҕына ити дигидроперситин били хас биирдии бородууксуйабытыгар баар уонна буолла ити бородууксуйалар буоллаҕына маны дьайыыларын күүһүрдэр, өссө тупсарар формула диэн кэпсииллэр. Оннуттан тиит мас туга уонна силиһин утаҕыттан диэн оҥоһуллубут бородууксуйалартан туохха бу куоракка бара сылдьаммын мин кими Тёмчаев Анатолий Игнатьевичы сирэй көрсөн турабын кини буоллаҕына оттон бу ити састаап туһунан суруйбут ватсапка суруйбут туга маннык ыстатыйата тарҕаммыта ыраатта Ол ол ону буоллаҕына ааҕан бараммын туох били маньхурах хадьык булбакка бэйэтин маннык тылыттан истибит киһи диэн баҕа санаалаах этим. Уонна ол баҕа санаабын толороммун илэ көрсөн утарытык көрсөн олорон диэбит курдук оттон кэпсэппиппит оттон массыынаҕа да буоллар аһаа ол онно буоллаҕына кини эмиэ маннык туохта туһаайан эттэ бу туох өлбөт мэҥэ уута диэн Бу дигидэр кэбиститин онон онон буоллаҕыныттан туох бу сибирскэй продукциябыт сыаннаһа наһаа улахан онон биһи буолланыттан ыалбыт сорукпут диэн буоллаҕына бу бэйэбит норуоппутун диэбит курдук дии бэйэбит биир дойдулаахтарбытын холобура бу маннык баар диэн биллэрэр оттон миссиялаах буоллахпыт дии кэпсиир тарҕатар өйдөтөр Аһа, ол быһыытынан буоллаҕына оттон бу туохха бу балаҕан ыйын аҕыс күнүгэр бу Үөһээ Бүлүүгэ дойдубар сөп эмиэ туох туох бастакыбын мин туохха ыыппытым Хаҥа Дьылҕаҕын сөп тахсыбытым Үөһээ Бүлүүгэ дойдубар сөп маннык туох презентациянан онтон быһылларыыга буоллаҕына ити success day диэн туох хаҥа тахсар Биир эмиэ отой туоха аа бүтэһик технологиянан диэбит курдук дии, эп эмиэ биир хаамай маннык туһалаах продукциябыт аһа туоха хаҥа тахсан дегустацияланан эрэр дойду аайы, онтон буолла бу Саха сиригэр эмиэ кэлэн Дьокуускайга иккитэ биһиги дегустация ыыттыбыт, эп көрсүһүү ыыттыбыт уонна Бүлүү амбассадордара Бүлүүгэ ыыттылар, эп аны буолла билигин Үөһээ Бүлгэ утаары олоробут. Сөп, онон түгэнинэн туһанантан ыҥырабын, биир дойдулаахтарбын, сөп, уоннатан ыалдьытта кэлбит кэлэ сылдьар ыалдьыттары бу туоха көрсүһүүгэ кэлиҥ, сөп, бэйэҕит илэ кулгааххытын истиҥ, амтаһыйыҥ, туоха боруобалааҥ бу продукциялары, ааһа, уоннаттан туоха тускутугар туһаныҥ, туһаныҥ диэн, сөп. Буолар иһирэ Үөһээ Бүлүүтээҕи Михаил Андреевич Алексеев аатынан Республиканскай туох лицей-интернат Уһун, сүүрсүрбэ түөрт кабинекка буолуоҕа, эт уонна бу балаҕан ыйын аҕыс күнүгэр барыгытын күүтэбит диэн. Хас чаастан? Эп, а, туох а, күнүс түөрт чаастан буолуоҕа. Түөртэ. Аһа, то бу дьон үлэ, үлэ чааһа имтэрин хаҕына эҥин диэн. Онон туох түөрт хааммат муниципальнай бириэмэ диэн оннук айаатыгыс тугуйдаатыгыс Вот дигирдикчэ, онон буолла туох радиопротектор миэхэ эмиэ туох результат доруобуйабар ыларбар эмиэ биир төһүү ордук сиэ буолар диэн бигэргэтэбин бэйэм Дьэ, Татьянаҕа махтаныаххайыҥ. Үөһээ Бүлүүгэ чугас дьонноор, ити чугас улуустартан эйигин мустаҥҥыт, ити кини этэр презентациятыгар кэлэн кыттыаххытын сөп уонна буллаҕына Татьяна Кирилловнаҕа өссө төгүл махтанабын Анатолий Игнатьевич курдук киһини иннин ылан ээхтэтэн интервью ылбыта уонна YouTube каналыгар урукпута баар. Оттон ыксалынан били Анатолий Игнатьевич уопсайынан олох недоступнай киһи эбэтэ. Мин бу уопсайынан Дыковитин сураҕын истээт даҕаны киниэхэ оттон атаакалаабытым иккитэ атаакалыы сылдьыбытым бу кэҥкэмэҕэ тыаҕа олорор дьигини онно бараммын олох интервью ылыахпын наһаа баҕараммын иккитэ ыйыталаһан көрбүтүм олох чугаһаппатахтара онтон бу Татьяна Кирилловнаҕа ол табыллан диэн Аһаа, сир-баай билигин матырыйаал кини YouTube каналыгар баарын көрөөрүн-истээрин диэн. Сөп. Уонна оттон бүтэһиккэ түмүгэр диэби курдук бэйэм эмиэ результатын кэпсиэхпин баарым ради протектор туһунан ити Иркутскайга сырыыбытыгар этэҥҥэ үчүгэй баайдык үс күн үтүө күн олох тура сылдьан баран туохха Дьокуускай куоракка аэропортка кэлэн кэлэн бараммын хатырык ыраах хаалбытым олох сүһүөҕүм миин арай кирилиһэ таххарбар түһэрбэр били хайдах эрэ ыаччаар сиһим миин устан хаал олох хайдах эрэ буоламмын дьиэбэр кэллим ол күн аны утуйан турарбар оттон уже билбитим температура бөҕө буолбуппун арай туран аа ким ол күн аны презентациялаахпыт Дьокуускай куоракка таах сибиэл презентацияны былааннаан диэхпэр диэри кэмсинним олох аа туох күүскэ баайытык ыарыйтым Аха. Ону булаана м, продукциям бар, радиопротектор бар этэ. А, Онно кедровитин. А, дьоно Лариса, Ларисаҕа барыйам да мин арыйдым хайдах буолан барытын истэхпинэ хайдах буолуоҕай дим истиэтэ тохто болон хаасит ыллым даҕаны ол орон уонна лекцияҕа биле истэн кэллэҕим дьэ ыарыйдаххытына күҥҥэ иккилиитэ күҥҥэ иккилии, иккилии капсула күҥҥэ үстэ-түөртэ дэһиэххитин сөп диэбиттэрин иһэм. Дьэ, ол хачыгыраччы аламмын олох сиэн киирэн бардым. Презентациябыт плана хас частан этэй? Алтаттан этэ да? Биэстэн этэ дуу? Аха. Онуоха диэри ты кыратык утуйан ыллым, иҥнээтим капсулабын сисиибин уонна олох презентация олохка огурчик сип-сибиэһи тии тиийэн кэлбитим ким даҕаны мин ыадьыыкпын билбэтэх даҕаны оннук түргэнник көмөлөспүтэ уонна бу хас да радиопротектор эбит радиопротектор ити кыргыттар кэпсээбиттэригэр итинник ыраастаата маннык ыраастаата оннук таҕыста маннык таҕыста диэбиттэригэр арай туох айалаах дьиэбин курдук ламмын мин эмиэ боробалааччы буоллум биир туоҕу Флакону ону былаана аа оттон аһа сир иҥ тахсар это как обычно оттон иһин туох эрэ тахсар быһылаах этэ гынан баран миэхэ була маннык гынна. Тара диапротектор эбит билигин санаатахпын иһэр ол кэнниттэн биирдэ өйдөөбүтүм ээ арбара диапротектор буолан оннук эбит диэн арай маннык тэлгэһэ араастыыбын хайыыбын ол сылдьаммын былаана тымныйдым дии санаатым. Эт сиһим быстах аһылла эмиэ сылайаммын бу ууну хаары хапканан кэпсэммин тэпсэммин ыарыйтым иин дьэммин олох ыһыттым. Уонна буоллаҕына ото кэпсиир буоллаҕым дьэ хайдах баарына. Арай буоллаҕына сарсыарда дьиктинэн туох Э, ыйдаһам кэлбит курдук ощущение буолла. Туох эрэ олох маннык тиийэн кэллэ, наһаа ойон турдум, ой таҥаһым арыйдыыр буоллум, иһигэр куду олох туойлакка үүрэн кэллим, ону көрбүтүм арай туох туох эрэ будиление кэлбит, наһаа элбэх. Ону кулааны били урут били бу иннинээҕи аспытыгар клеточный питание иннинэ наһаа молочницанан наһаа эрэйдэнэр этим. Онуттан ол американскай аһы сиэммин онтуйам үчүгэй буолла диэн үчүгэй буолбута оттон туох даҕаны олох эрэйдээбэт буолбута хайа умнан кэспитим. Онтон доҕоор олох ол туох эрэ эмиэ ыраастаан таһаарда короче. Элбэх баай маҕан туох да дьэ маннык Бадилианньа таҕыста. Э, ол кэнниттэн олох хараҕы харахтан сыыһылбыт курдук үчүгэй буолан хааллым эмиэ. Онон э, туох эрэ остаточнай баар дуу, туох баар дуу, чэ тугу эрэ ыраастаан таһаарда быһыыта, ону сиһим да быстыбыта үчүгэй буоллум, температурам да суох буолла. Чулусинан швей баатик эми тугу эрэ туох эрэ куһаҕаммын ыраастаан таһаарбыта. Онон буллаҕына бу продукцияны наһаа махталлаахпын. Уонна кырдьа ити кыргыттар этэллэрин курдук постоянно олох иһэ илдьиэххэ наада курдук. Вот. Дьэ, итинник радиопротектор туһунан кэпсээммит инник буолла. Бу иннинэ биһиги эмиэ антивирус туһунан, неонурин туһунан эҥин кэпсээбиппит уонна кэлэр ырыыга Омега Омега туһунан өссө килэрибитиин туһунан эмиэ бу маннык биэрии баар буолуоҕа хас субуота аайы күнүс үс чаастан туох даҕаны мэһэйдээбэтэҕинэ бу маннык тахсабыт уонна ити бүлүүгэ үөһээ бүлүүгэ тааттаҕа горнайга эмиэ хассын буолар бу презентациялар уонна ити эпикпит курдук success day диэн саҥа продукциябытын дегустациялыыр тэрээһиннэргэ куотарбакка сылдьын дьоҥҥутун ыыталаан кырдьык биһиги үлэбит нацияны нацияны абырыыр, быыһыыр, тупсарар үлэлээхпит. Дириҥник толкуйдаатахха оннук курдук. Онон буоллаҕына дьоҥҥо кэпсээн, тарҕатан, аны туран буоллаҕына билигин хамаанданан Самара куоракка бараары сылдьабыт. Был Success Day диэн продукциябыт оҥоһуллар собуотугар онно таарыччы тыыннаах тренер буолуоҕа, улахан мустуу буолар онно, инньэ гынан ким баҕалаах онно эмиэ барсыаххытын сөп. Бу тэрээһин буоллаҕына сүүрбэ иккис, сүүрбэ үһүс, сүүрбэ төрдүс балаҕан ыйыгар Самара куоракка буолар. кэккэ табаарыстар билет ылан олоробут олохтуохтаан үөрүү-көтүү, ырбайыы диэбит курдук аһа, аһа наһаа үчүгэй тэрээһин буолаары турар. Онон Биһигинниин бииргэ буоллун, бу академияҕа күн аайы сылдьын. Күн аайы биһиэхэ онлайн он биири уон ааһыта, киэһэ он биири уон ааһыта презентациялар буолаллар, среда баскыһыанньа, трениннэр буолаллар. Уопсайынан а, баҕалаах буоллаххытына, биһиэхэ биэрэрбит буолнай диэн. Вопрос кириэххэ Аһаа, дьара Аа, ити билигин кэпсээбит продукцияҕыт сүһүөххэ, хондуруоска, сискэйин туһалыыр да? Туһалыахтаах, аһаа. А, уонна кедровикин обязательно хайыахтан наада, сис хондуруос иин буоллаҕына сүһүөххэ омега плюс э аһа омега плюс а, продукцияны хайыаххытын наада, хакаастынан иһиэххитин наада. Мгм. Манна буоллаҕына мааҕын Аа, этэн аһарбытым дии аа, туох диэн Ханна манна көрөн аһарбытым дии Уопсайынан барытыгар туохта кардиологияҕа неврологияҕа, ухо-горлоноос, гастроэнтерологияҕа, нефрологияҕа, дерматологияҕа, эндокринологияҕа, урология, гинекология, пульмонология, офтальмология, иммунология. Бу манна барытыгар туһалыыр Сөп, онтон сүһүөххэ буоллаҕына, биллэн турар, сүһүөххэ буоллаҕына, били ыйааһыннаах ийин буолуоххутун сөп, ийин да, ыйааһын холобура сүһүөххэйир диэ, онно бу холобура ыйааһын түһэрэргэ эмиэ көмөлөһөр. Уонна Америка сүһүөхтэр буоллаҕына, Американы, кедрадитины уонна бу маны радиопротекторы өссө антивирус эмиэ хайыхха наада. Аҕата экземаҕа игин туох псориазка иһин бааллар да результаттар ити испиттэргэ аһа бааллар аасыкка баар этэ онно ити инулин неонулин диэн били оһоҕос куртах титиититтэн эйин диэн буоларбат эти туох тирии проблемалара Уонна Мгм. обязательно бу э, туохтары кытта м, продукциялары ты- кытта эти кедровитин диэн кедровое масло уонна дегидровисцитин хастаахтаах э, капсула бар конфетка диэн ааттыыбыт иһэ. Ол ону Мгм. обязательно олох аргыстаһыннара иһэ иһдьэххэ наада. Оччоҕуна били Э, күүтэн, э, туохтаан туһата өссө элбиир диэн. Инулин неоинулин диэни өйдөөн эрэ ити менеджергыт ким эбитэ буоллар Айыытаарын уонна мин компания уоппун бүгүн Митимээнэ киирэн Анна Петровна киирэн иһиттиэбит диир онно истэ олорум аа Анна Петровна Бороҕонтон да Анна Петровна куораттан Ээ, куораттан дьэ, аһа. Ол Ити маннык түрүнэн сууркалары, иһиллэн туохтары аһа ылаҥҥыт-ааҕын, аһа? Аһа. Аа, ити күнүнэн өссө төгүл а, дорабыларым бу саҕа продукцияны оттон истэммит а, сэҥээрдим миэхэ Бүлүүттэн ити а, билэр үчүгэйдик билэр кыыһым Лена э, э, рекомендациялаан киирэҥҥин иһиттиэтэ, бычааты. Онон баргытыгар махтал. Киирэн истибит дьоҥҥо эмиэ тын киһи хаҕаны үтүөнү эргиирэ эмиэ үчүгэй, кэрэхсэбиллээх. Ону мин булам маннык диэн ыйытыктаахпын. А, мин бэйэм зоптаахпын, многоузловой зоб диэн уонна бүөрбэр тын кистаалаахпын сөп. Ону аны ыйааһыным булана уһунун метр алты уон, ыйааһыным булаҕа уонтан тахха почти под девяносто. Ону мин бастаан очищение организма оҥорорбар уонна зоппар туһалыыр тугу иһиэхпин сөбүй диэн тугу сүбэлиэтигитий Итинник вопростар наһаа элбэх кэлэллэр һэп ону булааны биһи хлора браас курдук назначение оҥорор брааппыт суох булаади иһи просто бэйэтин маннык результаттары көрүн бу маны үөрэттин үчү баавна сайттар ин бааллар биһи холобурадар ол онно барта маннык ссылканан кииренгит көрөҕүт сеп онта атак булааны зокка результаттаах кыс видеота баар ол онно булааны кини Э, туохха кини ханныгы эттете э дерматитка результатка неонулин эппитеһэп экземаҕа онтон булаана ол кыыс точно бу манна туоҕун ытыам эрэ туоҕун видеотын киниэхэ булаана туоҕа эмиэ зоп этэ проблемата мааҕын эрэ көрбүтүм ээ он ити атаак булааны маннык диэн этэбин результат УСИ-нан элбэх продукцияны истэхэ кэлэр улахан диагностаахтар улахан диагностаахтар всю линейку дииллэр оруобуна инник ыйыталлар эмиэ тугу хайыгытый тугу испиккитий игин дьонун всю линейку дииллэр бары уону били усилием нэһэллэр

Аны Сыанаттан биир партнер буоллаххытына, холобура, киирдэҥҥит, холобура, Ленаттан ссылкалаҥҥыт регистрацияланаҕыт, отчетугар буллаҕына эһиги олох чэпчэки сыанаҕалаҕыт сөп. Партнер сыаната бу икки тыһыынчакка мөһөх манна алтуон штука капсула баар. Ол аатын күҥҥэ биирдэ иһэбин дуу, иккитин инструкцията баар буолаардаҕыт, эм курдук. Аһа, оннуттун били этэбин дии, бэйэҕит проблемаҕытын түргэнник быһааттарыаххытын баҕарар буоллаххытына, күҥҥэ үстэ иккилии да капсуланы иһиэххитин сөп. Уонна бу биһиэннэрэ хаамай туоҕа диэн былааны капсуланы бэйэтин булбакка, маны ыстаан иһиэхтээхпит. Жевать, свобода. Аһылык, аһылык курдук диэн. Аһылык курдук. Уонна ити баат диэн этэн аһардын дии, итиннэ булааны мин эппиттим эрэ, биһиэхэ буллаҕына Россия были туоҕунан стандартынан тыһынча тоҕус сүүс биэһин аҕыс сыллаахтан бу стандарт уларыйбакка турар эбит. Ол иһин буллааны билине дьиҥэтэ буллааны клеточное питание диэн һэр. Ону буллааны баат диэн классификациялаах бу билин хокуоҥҥа питтир гына оннук баат диэн хоруллан тарҕанар биһиэхэ. Бу помине были биэһэнаҕас сыллаахха клеточное питание диэн өйдөбүл суоппулаах дии. Ол иһин ол стандартынан барар бу баат диэн манна арыйан көрдөххүтүнэ баат диэн баар буолар. Онуттан эрдэттэн инник тиэммит сэрэтэбит. Тыһынча тоҕус жүз биэһэнаҕас сыллаахтан стандарт уларыйбакка турар. Иннигэ бүттэ. Эт махтал. Онтон мин мун түһэрэр болахпын ол ити эһиги аабыккытын этин анаабыккыт пот эппиккитин истэхпин аяхадам түһүөн сөп да очищение боллагана. Утуер бар, аппетит бар. Аха, бие улана зря уонна уу эбит. Итинне бен этебит. Аха, э Итиннэ буллаҕына тренингнэри иһиттэххэ аан бастакы продукцияны Андрей Артурович киһи очищение оҥоруохтаах диэн неоинулин рекомендациялыыр һэп. Онно буоллаҕына неоинулин киэһэ утуйан иннэ икки капсуланы истэххинэ иһин ис жиргин ыраастаан, бу ис органҥын ыраастаан уже бу продукцияны барытын ыраас иһиккэ кутан ылар курдук билинэр гына аан бастаан ис уоргаҥҥытын ыраастанын диэн. Онон билигин былаатыйа акция буола турар, сэттэ тыһыынча түөрт мөһөөккө партнер буоллаххына биэс продукция кэлэр. Ону бастаан киирэр дьоннор билигин регистрацияланан бараҥҥыт, неоинулин хакаастаан бараҥҥыт, билигин ити антивирус уонна кедровитин патаары ылаҕыт. Онтон икки продукцияны бээҕит ити туоххутугар радиопродуктор дуу, Омега дуу дьитинник талан ылаҥҥыт закаастыаххын сөп. Оччоҕуна сэттэ тыһыынча түөрт мөһөөххө партнер буоллаххытына биэс продукцияны сакаастаан ылаҕыт. Онтон мин партнер буолбаккабын

Алто диэтим, куманныктар алты уоннар. Ону таһынан антивирус отут штукалаах уонна кедровитин отут штукалаах. Аха. Уон эһи сыанаҕа хайааман холобура этэргэр лоблет туту, оттон улахан улахан туох улахан элбэх сыанаҕа эмтэниллэр дии. Онон булааны эрдэттэн холобура Биир балаайын бэрибиэткэлиһдирпут, ону эмиэти рекламата наһаа үчүгэй этэ, оттон элбэх киһи бары истэ көрө олороҕут, сыалый Россия үрдүнэндаҕын за рубежом, оттонон баран били побочнайдаах инэбит, мин маны истэхпинэ побочнайым баары битэ дуу киһи боруобалаан көрөр, кыропробник курдук индиэн уохта бастаан уна кыран ылан бэрибиэткэлээн көрөргө индиэбит курдук, баҕар мин итини ылан баран Мм. Ылан бараммын эмиэ баҕар сөптүбэһиэм уоҕа хаддээри буолуом диэн эбит. Киһи Эмиэ куттанара. академик киирэн истиэххитин наада уонна Айрита Мустафаева лекциятын эмиэ истиэххитин наада. Мм. Оччоҕуна өй- холобура өйдөнөр диэбит курдук. Мгм. Сөбүлүү. Саха киһитэ дьин элбэхтик бэрэбиэркэлээн кэтэмэҕэйдэнэн ман киирэрэ. Ылла даҕаны киирэ аалбат, ону сөбүлүү бэйэбит тохпуппут. А а так буоллаҕына, э, Сүрдээн интириэһинэй баҕайы эбит. Мин ыра түһүөхпүн наада. Оттон хайа чүөчү кырасыабай буолан көстүөхуоҕа кырат хиннии түһэргэ иһин уонна тэтиэнэ хоҕус сылдьарга, чэпчэкитик сылдьарга, утуйарга даҕаны, киирэргэ, таххарга, таҥнарга, хаптарга да барытыгар оттон киһи кырасыабай көрүннэниэн наада. Ол иһин ити ити неонулин диэн хэҥээрэ иһиттим дии. Ону киһи холобура интернет-магазин курдук хакастаан ылабын дуу эбэтэр үөһэ бүлүү кэллэххитинэ баран көстөн бараммын онтон ылыахпын сөп дуу Мгм. Акаастаан ылаҕын? Акаастаан ылаҕын уонна доставка холобура айаннаан кэлэр туга э, ты куоракка холобура четверть биэс күннэн курьер дьиэҕэр аҕалан биэрэр куоракка. Мгм. Мгм. Сөпсө Онтон ол э, көтөтүлэр. ким Лена наһаа үчүгэй бартын быһаарыаҕа менеджерин Лена буолар ол аата холобура информацияны кинтэн истиир буоллаххына аһа уонна Мгм. ол туох онно ба- регистрацияна туох барыстааҕый ол Бүлүүгэ презентациялар да буолаллар. Кинилэр холобура үрдээҕин эмиэ наһаа күүстээхтик үлэлиир дьоннор наһаа сүрдүк бартын консультациялаан, кэпсээн-ипсээн биэриэхтэрэ эйиэхэ. Махта. Сөп. Наһаа үчүгэй интэриэскэ тиһин, боппуруоска тиһин махтал. Аһаа, сэргэх баай кэпсэтии буолла дии санаатым. Аһа, уон эти буолар көрсүһүүлэргэ олох хайаатыктаан сыдьыккытын наада. Били бэйэҕит эттигитти хаха олох били көрдөҕүнэ, туттаҕына сыттаан сымарда. Онно дьэ дегустациялар буолаллар. Онно результаттаах дьоннор илэ илэ бодо кэпсиэхтэрэ. Холобура дии, иһи холобура миигин билбэт буоллахха баҕар билбэт киһини киһи холобура итэҕэйбэт. Онтон бэйэн билэр киһин кэпсиирэ олох атын буолар. Тыынаахтык презентациялар олох куоттарыма Сылдьан көрүн, биһигинниин бииргэ буолун. Бука бара доруобай буолуохха. Доруобай буоллахпытына, оттон уйгулаах биэрэлээх олохтонорбут чуолкай буоллаҕа дии. Көрсүөххэ диэри. Болҕомтоҕо тиийэн махтал.